Un du a gwyn gafodd ei wneud yn 1936 ac un lliw gafodd ei wneud yn 1938. Mae'r ffilmiau'n adrodd stori'r gwylltir cochion Mawddwy. Mae'r, uh, maen nhw'n ma nhw debyg iawn mewn lot o ffyrdd y ddau ffilm, ond yn amlwg mae un yn lliw. Mae lot fwy o wisgoedd yn yr un lliw. Pobl lleol sydd wedi acto yn y ddau yn nhw, yr un pobl sydd wedi wneud y ffilmiau hefyd. Y stori ydy, yn adrodd hanes neu chwedl y gwylltid cochion mawddwy, ond y stori fel, fel maen nhw'n credu hi yn, yn y dyffryn yna, yn dyffryn mawddwy yw bod y ddrwg feddianwyr yma, y gwylltiau'r cochion oedd efo gwallt coch yn byw yn y coedwig, yn dwyn off y ffermwyr lleol, yn dwyn Um, fel mae un olygfa yn y ffilm, yr olygfa gyntaf, lle um, mae un o'n nhw'n dwy'n dafad ac yn mynd â fe nôl i'r gwylltid eraill i gael bwyta. Oedd y ffermwyr ddim yn hapus bod hyn yn digwydd. Nethon nhw ddal y gwylliad a mi ddoth y Baron Owen ddod a dedfrydu pedwar ar hugain o'r gwylliad mae i gael ei grogi. Tri dyn oedd tu ôl y ffilmiau, Jones, Hughes a Meredith. Oedd yym John Meredith yn dod o Wolverhampton, oedd e'n peiriannydd fynna, felly oedd yn amlwg bod bach o bres 'da fe. Oedd e'n dod o Riwlye am fis yym yn mis Awst i Llanymawddwy, a fe oedd y dyn oedd berchen y camera. Ble oedd e'n aros oedd ar ffarm y Jones, y Richard Ellis Jones, hefyd yn ddyn o flaen 'i amser. Mae'n rhaid bod nhw jyst wedi bod yn rhyw fath o kindred spirits ac yn trafod be fedrwn nhw'n gallu wneud. Fi'n credu oedd John Meredith yn wneud rhai ffilmi a be bynnag yn Wolverhampton ac mae'n rhaid bod e un tro wedi dod â'r camera yma gyda fe ar ei wyliau. Wedyn yr Hughes oedd Y ficer lleol, Ficer Llanymawddwy. Oedd e hefyd yn ddyn o flaen ei amser ac mae rhaid bod y tri o nhw wedi siarad un tro. Fi, fi'n ame falle bod nhw eisiau rhyw codi arian i ail-wneud yr eglwys trwy'r ymchwil. Mae'r pethau ni wedi darganfod yn rhestru bron i pawb oedd yn, yn y pentre. Mae, mae lot fawr o actorion yn y ffilm, dyna beth sy'n neud e mor wych. Mae, dyw e ddim yn ffilm sydd jyst i penderfynu defnyddio tri neu bedwar person. Maen nhw'n wedi bod yn uchelgeisiol iawn yn defnyddio degau o bobl, o bobl jyst yn extras bobman. Oedd yr archif Sgrin y Sain wedi bod yn chwilio am y ffilmiau yma, mae dyn ni records yn mynd nôl i'r 90au o'n nhw'n trial ffindo nhw, ond maen nhw wedi bod ar goll ers degawda. Lot o bobl lleol yn di clywed a cofio rhyw sôn amdanyn nhw, ond neb yn gwybod lle oedd y ffilm. Oedd Anwen yn y llyfrgell, yym, yn dod o Dinas Mawddwy, felly nath hi neud lot o ymweliade a dod ar draws y ffilm yn ddiweddar iawn trwy ddarganfod pwy o'dd ŵyr y dyn camera. Dyn o Middlesbrough o'dd Giles Greenwood, ac ma' fe 'di rhoi'r ffilmie nawr i'r Archif Sgrin a Sain. Ma'r ffilmie 'ma'n unigryw iawn. Mae'n lot o ffyrdd, pobl lleol yn actio arno fe a pethe, ond be sy'n neud nhw'n hyd yn o'd fwy unigryw yw'r un lliw, mae'r ffaith bod yr archif sgrin a sain yn awr gyda ffilm cynnar iawn iawn o ffilm amatur, ac i feddwl mai, oedd hwnna'n 1938, i feddwl mai 1939 daeth Blockbuster lliw Hollywood, yr un sy'n cael ei ystyried fel y blockbuster cyntaf sef y Wizard of Oz. Dy blwyddyn wedyn oedd hwnni, so o'n nhw yn, o'n nhw'n profi bod nhw o flaen i amser.